U kitbet ittra li xtaqet li tinqara fl-aħħar tal-quddiesa. Ittra minn għandha li tixtieq li tinqara. U f'din l-ittra tgħid. L-ewwel parir tiegħi huwa biex ma tistenniex li timrad biex tgħid lin-nies li tħobb li tħobbhom. Aħjar minn hekk, Urihom, qatta' l-ħin magħhom u imlihom b'ħafna bews u tgħanniq. Nirvana mietet bil-familja mdawra magħha. Marret tittawlilha Anna, mama tagħha, u indunat li qiegħda tieħu n-nifs baxx ħafna. Għajtitli u l-ġew ukoll. U vera, kienet isa ħadha tieħu l-aħħar ftit nifs. Ġibart it-tfal mill-ewwel. Preparajthom qabel ma jitlu fil-kamra li x'aktarx dawn huma l-aħħar ftit minuti tagħha magħna. Morna fil-kamra, zammejna idea, formajna ċirku, għadna talba, talba pozittiva kienet it-talba, talba li jifmu għatfall biex il-mulej il fil-ġenna. U Meta qegħdin ngħidu dit-talba, lit-tarmet ħadet l-aħħar nifs. Kien mument vera verament speċjali. Għasek. Raqdet għal dejjem mbagħad. Minkejja l-marda aggressiva, Nirvana tibqa' tiġġieled sal-aħħar, l-aktar minħabba ż-żewġ uliedha. Żewġha Marius jgħidilna li kienet ippreparat kollox. Kienet ukoll tikteb il-kartulini għat-tfal. Niftakar imur il-ħanut tal-fejbija u l-birthday cards u ehm, Nixtri xi 40 kard f'daqqa f'salt wieħed ta' kull sena. Xtrat il-birthday cards ta' kull sena tfal. Sakemm ikollhom 21 sena. Xtrat għal meta jiżżewġu, għal meta jkollhom it-tfal. U fuq kull kard kitbet messaġġ pjuttost twil. Xtrat ir-regali għat-tfal. Għal meta jkollhom 21 sena, per esempio, għal meta jkollhom 18 sena, għal meta jkollhom 30 sena. Irrepjatu mi, kitbet il-kardzi, preparat kolloxi. Kienet diffiċli ħafna li għaj, kienet tikber ħafna midrabi li kienet edha tiktebom dawn li tri.

My sunshine away, please don't take my sunshine away. Dan Joe, il-papa ta' Nirvana. Nirvana hija l-iktar ħaġa prezzjuża li qatt qatt kellna u qatt jista' jkollna. Ehm, Nimmissjaw ħafna, imma Nafu li għadha magħna, għadha magħna permezz ta' ta' żewġ tfal tagħha, sem u no. U tibqa' magħna. Kienet tħobbhom ħafna. U fl-aħħar, l-żewġ eroj tiegħi, ir-raġuni li ġġilid daqshekk bil-kbir u r-raġuni li qatt ma qtajt qalbi. Eżis semmu Noah, L-aktar tfal kuraġġużi, b'saħħithom u ħelwin fid-dinja. Happy birthday to Noah. Happy birthday to you. Dan sem. Għamel l-ewwel snin jgħix ma' ommu Nirvana fl-Awstralja. Jina, aha, I'm going to miss her, imma dejjem ħatkun miegħi Ek. Qed inħossni li qiegħda ġo fija u qed inħossni mhux ħażin ovvja li m'għandix qom, imma għandi m'għandix qom fiżikali, imma għandi qom pal hawnhekk qiegħda ommi.

Sentej lu Nirvana tħoss boċċa f'sidilha. Jiena kont naħdem barra u mbagħad kelli nsifer u niftakar nirċievi telefonata minn għandha is-sibt wara l-ofsinar fawissu kien tajd li l-aħbar bikma ovvjament meta ċemplet li tajd li sma testijiet ħarġu u nstab li huwa cancer. Huwa cancer um, rari fl-istess ħin um, aggressiv ħafna. Din iftakara ċar, kon, konna fuq is-sufan. Il-mamma għalt li biex nitritali xi ħaġa. U jiena eħe u għalt li meta għalt li li għanda din il-mart u dik għatmuħa ninsija. Nirvana tkompli tikteb. Afda l-istint tijak. Inti taf l-aħjar. Jekk xi darba tħoss li hemm xi ħaġa li mhix sewwa, ġiegħel lit-tobba jeliminawlek kull dubju jew biża' b'testijiet, u mhux b'opinjonijiet. Forsi kieku jien għamilt hekk, probabbilment ma kontx inkun qed nikteb din l-ittra, u llum intom ma kontux tkunu hawn biex tagħtuni l-aħħar tislima. Fost l-oħrajn Nirvana għażlet lil ħabiba tagħha Ira Losko biex tkantala fil-funeral tagħha u ridha tkanta din il-kanzunetta. You are pulled from the wreckage of your Final memory. Meta dejjem kont immur għandha b'xi heartbreak jew xi problema dejjem kienet tgħidli biex biex inħobb li l-nifsi. Un... Um, dak kien, kien parir vera siwi li tħobb li l nifsek. Importanti, infatti fl-ittra taħħa semmita Illi tħobb lilek innifsek illi tagħti ħin lilek innifsek. Jekk ma tħobbx lilek innifsek ma tistax tħobb il-ħadd ieħor. Nirvana kienet tippreżenta diversi programmi bħal Flat Four u Xqala l-Baħar. Nirvana, għatlek li din is-sistema taħdem bil-ġig li kont qed tista' tinti nqabdet il-ħuta, ġifieri. Jimbatta propja. Jista' jkun iva, iva. Isni għadni ma nistax nemmen li mhux ħanerġa' nara.

Quddiem is-sodda kellha altar fejn kienet iżżomm l-affarijiet ritratti ta' tfal, Mother Teresa, imma l-iktar li kien jispikka kien il-ritratt tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Kienet ħobbu ħafna. Fil-ħajja ta' Nirvana daħlu kol Father Claude Portelli. Għamel xi erba' xhur jiġi jara kważi kuljum jaqgħad tas-sigħat magħha. Kien jikol magħna, jitkellem magħna, jilab ma' tfal. Ma' Father Claude iltaqat b'kumbinazzjoni. Kien 17 ta' Ġunju, eh, it-tnejn fil-għaxija, jiena insuq lura d-dar bidmuħ fajnejja u b'ferħ enormi, ekkax ħassejt li Kien hemm persuna li riedet taċċetta lil Kristu fil-ħajja tagħha mill-ġdid. Sitt snin ilu Nirvana tiżżewweġ lil Marius. L-imħabba li rajt minn naħa ta' Marius hija xi ħaġa inkredibbli. U jien niftakar li meta kont nejna biex tqum is-sodda kienet tannaqni bċertu mod li ma kienieċ ta' ħaddieħor għax kienet imdawra biħbib u l-familja. Kienet iżżomm ideja fuq onqi u nitla ftit ftit magħha biex um mis-sodda u kull darba nitla kienet busni fuq onqi niftakar u kienet tajni tgħid li nħommok. Tfal ikellmuha kuljum. Nirvana reġa' preparatilhom żewġ kaxxi bisimhom fuqhom. U b'daw il-kaxxi għandhom affarijiet eh, li ħajfakru fiha. U poġġitilhom xema kull wieħed ukoll. U qaltilhom, meta qatt tridu tkellmuni, kemm tixalu dix-xema u kellmuni. Jiena u Noa u l-papa Nixellu xemma biex minn flok nitkellmu ma' Ġesu, nitkellmu ma' bal-mama. Mux għedna li mux minnajr il-xema mux se tismani, imma biex tismani iktar nixellu xema. Missir Nirvana Jixtieq jirringrazzja lil ħbieb tagħha. Kien hemm ħafna ħbieb eh, li meta Nirvana kienet ma tiflaħx, kienu jiġu, kienu joqogħdu magħha. Eh, kienu jgħinu, kienu jsajru. Kienu joħorġu, meta kienu ta' tiflaħ toħroġ nirvana, kienu joħorġu maħħam. Kont nkellem ħafna fuq anka jkolli bżonn xi parir minn għandha. Dejjem kont inkellimha hemm, għax dejjem kienet tgħidli u vera dejjem kien ikollha raġuni ġifieri. Kienet tistrieħ meta kont norkilha saqajja ħafna, kienet torqod, malli nieqaf kienet tqum mill-ewwel. Darba għaltilha għaltlijan, għaltilha ma' Kemm inħossni x-xurtjata li għandi minn idur bija. Kemm hawn minn bħali qed ibati u m'għandu l-ħadd biex jgħinu. Dak l-altruiżmu dan il-fatt. Jiena ma ltqajtx ma' nirvana li jafu ħafna bħal mara mill-isbaħ. Xorta kienet sabiħa ħafna. Però jiena ltqajt ma' nirvana fil-fragilità tagħha. U l-xorta kienet sabiħa, bis-sens ġifieri l-isbuħija tagħha ta' ġewwa naħseb dik saħritni. Minkejja l-marda, Nirvana baqgħet iċċajtiela li dejjem kienet. Jiena dejjem biddieta u mriw żmieni. U kienet qalt li issa, qalt li nitla l-ġenna, qalt li nibda narak minn kullum kien, qalt li kull darba li tidneb, ħan kun nafa, ħan ibatlek messaġġ. Nixtieq li jekk jibqgħu niftakru għal Nirvana, dak il-bik id-daħqa, b'dik id-bissima, Dawk l-għajnejn li jgħidu ħafna, persuna li eh, żgur qatt mista ninsew. Unilqawkom għal Festival Internazzjonali Kanzunetta Maltija 1999. 1999 Hawn Nirvana tippreżenta l-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija u dakinhar jirbaħ Fabrizio Faniello. Il-kanzunetta sal-aħħar Fabrizio Faniello! Sal-aħħar nies flimkien qalbi sal-aħħar taf